Re rata gore batho bohle ba fihlelele ke molaetša goba melaetša yeo e le gore re tla e dira ka leleme leo ba le kwešišago. Mo go Al-Islah Institution lekhono ke tlo bolela mabapi le Kalima.

Ga go yo a nago le maswanedi goba a nago le tokelo ya go rorišwa ka go khunamelwa ntle le Modimo. Gomme yoo Muhammad, khutšo ya Modimo e be le yena, ke mongwe wa baporofeta ba Modimo. Ntlha ya bobedi, re na le Kalima Shahada.

Tlhaloso ka leleme la Sepedi e ra gore, Ke le Lemosleme, ke a itlama, ke ikana ka la gore tumelo ya ka ke gore ga go yo a nago le maswanedi a go khunamelwa ntle le Modimo. Ke buše ke ikane ka la gore yo Muhammad, khutšo ya Modimo e be le yena, ke mongwe wa baporofeta ba Modimo. Kalima ya boraro ya ntlha ya boraro ke kalima tamjid ka Searabu. Ka Sepedi ke polelo ya go godiša go Mmušo wa Modimo, kgodišong ya Modimo. Yona tlhaloso ya yona e re, Dithorišo tšohle le dipoko tše sa felego re di lebiša go Modimo feela, E bile ga go yo a nago le maswanedi a go ka khunamelwa ntle le yena feela. Ga go maatla le bogolo ntle le yena, yena yo magodimong mongtšohle. Ra ba le Kalima Tawheed ke e nngwe ya dintlha. Mo go kalima Tawheed e tšwa go the word Waahid, Waahid ke Searabe e ra gore botee. Ke ka moo le kwago ke re kalima Tawheed e ra gore polelo goba tumelo ya botee bja Modimo. Rena re le Mamosleme re dumela boteeng bja Modimo. Yona e re, Ga go yo a nago le maswanedi a go khunamelwa ntle le Modimo o tee. Ga a na le go lekanywa le tšeo a di hlotšego. Go yena ke mmušo wa magodimo le dithorišo tše sa felego. O re nea bophelo. A buša a hlola lehu. Diatla tšagwe ga di na bošodi. O na le maatla go tšohle tšeo a di dirago. Ra tla ntlhaing e nngwe gape e latelago, ke Kalima Raddi Kufr. Kalima ra Diku fur e le Searabu, e ra gore ke polelo ye e lego kgahlanong le go obamela medingwana. Ra Dik kufur go ra gore ka Sepedi, rena Mamoslemo re kgahlanong le go obamela medimo e šele. Ke tla le fa ka boripana tumelong ya wo mongwe wa baporofeta ba Morena, e lego yena Aborahama. Aborahama bophelong bja gagwe e be e le mongwe wa bagolo ba baporofeta bao ba bego ba le kgahlanong le go obamela goba go hlankela medimo e šele. Re bona le ka ye nngwe ya distory tša gagwe tša bophelo gola a ile a a fenya le go se hlankele medimo e šele ye e lego gore e be e dira ke tatagwe e lego yena Azar. Gomme o ile go ba kgahlanong le go obamela medimo e šele ke ge ntatagwe a mo koba ka gae a leba lefaseng le leswa le a ileng go ithuta tumelo ya Modimo go botee ba Modimo e lego lefaseng la kwa Jerusalema.

Aborahama, yena wo e bego le yena a khunamela Modimo a le noši. Wa ma kana min al mushrikin, ene yo Aborahama ga sa ka a ba gotee le bao ba ba hlankelago medimo e šele.

Ke kgopela tebalelo go tšeo ke go fošeditšego ke se na tsebo go tšona. Ga ke rate go ipona ka gare ga leuba la go hloka tsebo ya taelo tšago. Ke itokolla kgahlanong le medingwana e šele le go go kopanya le yona. Ke ikanne go Wena feela, ke ikana ka la gore ga go Modimo ntle le Wena, Ke ikane le ka gore, Yo Muhammadu Rasulullah, khutšo ya Modimo e be le yena, ke mongwe wa baromiwa le baporofeta ba Modimo. Go tšohle tše tša dikalima re kwele ka ga tšona, ra buša ra ba le seo se bitšwa gore ke tumelo, Iman Mujmal. Re na le mehuta e mebedi ya tumelo mo go rena Mamosleme.

Ke dumele le go mabitšo a botho bjagwe go rena le mediro ye mebotse go rena. Ke buše ke dumele le go obamela melao yagwe ka moka. E, sa bobedi, ke Iman Mufassal, tumelo ka botlalo, go rena Mamosleme.